Eh. Eh, iluonge ni aron siwo nyasembo Mm. baba ma koro luya tuch kuomi matek kama en En golo. Oh. otherwise karibu sana Asante.
eh, eh, wuoth ma i- iringo gotieno kose Idonjo Nairobi karang'o? Ndege nowuok eh, lakini en last week. Oh, la. Eh, nowuok last week.
Koro ing'e ni Nairobi wachopo koth chwe Oh. lakini achopo.
Ah, karibu sana Nairobi. Karibu to Rabogi TV. Erokamano. Eh, we are happy to see you.
Eh, tulikuwa tunangoja sana kuona Aaron C. Wonya Sembo ni nani. Ndio huyu yeye. Kata mana wuoyi matin eh, ma temo gi thum donge. Eh, ni kweli. Eh, Lin, Yes.
rwak wendo. Eh, iluongo ni Aaron C. Wuo Nyasembo. Karisi kanyi kido ni si. Aaron C.
Kwa sasa umeipata. Aaron C. C. Wabonge ni C. To en nango. And you're looking so nice. Eh, Thanks.
Steffi kama unaweza anza na miguu. Hmm? Kanyisouga ni joluo ok walga ka giwacho ni koro gidwa biro moro ogada to koro en kaka sasoy very nice shoes Thank you. Ehe.
aneno ka long mirwako kanyo nomo ndisi maratari Achaka- nodonjo mana nyoro nodonjo late sana kaseikore nabiro to si e ok itugi Eh, aneno kichwado leather jacket kanyo hatari Ai, tisat moro mirwako iye kanyo bok tugo kasto ichak ich- eh, eh, eh, ichak ichwado negi gi gogos ndio Nyama waamini nong'eyo. siko black nikivaa black mtu aseme niko black Kor- okarateng koro neno gima rateng to nena
bas eh, lin eh, yie nasom ote ariyo adek kaendi kapok Yes. warwake officially koro mondo wago wachak go mbaka donge nyakwar nyamwa wacho ni happy international women's day to you lin my lovely mom and all mothers in the world salimia kolo sana asante sana nimepokea jono tunge kani seme kadela Asedonjo osiepa. Mel- Melvin Judith wacho ni watching live from Migori Dala. Mariana Ogonda watching from Kisumu eh, Kasagam kanyo oneno maler kabisa. Diko Ruo wacho ni Roki Bied quarters wuod Nyakache makoro warito bang eh, Aaron C asante sana. Roki B is in the house koro beda beda kanyo kik iwuogi. Ano piyo wacho ni asedonjo belo mit mar atari koshala owadgi akoth wacho ni aneno live from muguga kiambu county jo kiambu be nie gini mm. gineno maler kabisa rokibi mm. eh, wadwa mi thuolo makende mar eh, ng'iyo camera artist mos eh, jodala nyisgi ni sechopo eh, rabogi kaeto itim introducement iwach inyiswa ni into in ng'ato in wuod ng'a maka ng'a
Okay, amuso fans na te gi jok ma support Aron C to kod jok mong'e ni Aron C ne biro e TV gi jok mane ok ong'eyo manena sani. Amuso une oyimre uru. Mm. Ma Aron C wuod Nyasembo. An wuod Asembo, Siaya County. Mm. An wuod uh, an wuod Siaya. Yeah. Mm. Mm-hmm.
Si to tiende ang'o? eh, si tiende ang'o Aron? Eh. Si C en gi maana mare kwa wacho full name mar Aaron C. King'iyo Aaron C, spelling mare en A R O N, simple than Aaron moro mar uh, Double Biblia. A, eh. Yeah, mar double A. Koro mara was that simple. Eh, Koro naketo nakete kamano napo kalose kamano obedo Aaron to C no nadhi keto but N. Mm. to because ne an gi producer machiegni to nyisa ni akikete but en to dhi chalo ni aronk mm. koro weka space ikwe e si mm. ya yeah. mm -hmm.
Karibu sana uh, Wonya Sembwa mora nya bedo kodi odi chema kano ni chino mar bak ndalo. Wadwa nge aneni sigana mar Aaron C no chakre kama chal na de so far ise bede industry kum thoth igni madhi ya dikama. To ere kaka ise bedo consistent e industry ka? Okay, thum sani an this is my third year. Okay. Nyaka na adonje studio. But uh, thum nachako chon kane pod atin. Ne an ng'at mane ing'e ni nitie jothumbe ma wacho ni nachako e band mar ng'ane kata nawinjo ka ng'ane wer but an nadhi disco matanga. Koro I just come from disco matanga. To disco matanga ne nena pondo tu nikech ok ninyal dhi ka mzazi ong'eyo. Pondo tidhi timiel matin tiduogo. Apenjo ni dhiga disco matanga? Eh, kata sani kaywak to anyalo dwani mani koro koni koyie. Eh? Eh, koro disco matanga nahero sana. Nilianza nikiwa mdogo. Kungo nilikana na natamra ni okanyal dhi e disco matanga. Mm. But kana chopo age moko kanyo to apopo ka gini lungre mamit. Mm. Yo gik moko ywak gotieno to ji piny oling. Mm. Koro kanye mana dhi ayudo ni karama e thum. to abende anyalo ywak ei spikni ka bende anyalo wuoyo koro nagombo wuoyo to ka ayudo ng'ama ne nie tok spikni cha to ne en DJ to nok ada bedo DJ koro nikech were mane nie wiya sometimes wer ne golaga nalalga anyiso ka achwanyra gi mama tanyiso ni mama ing'e nanyalo lal mineno ni koro kana kana en gimo saa abich to ok nalal nikech ok anyal lal kapok achiemo koro nalal matin to koro mo lunch time taduogo achiemo chuth koro ang' alal maber lakini kalal godhiambo ng'ama hinyre en dawa kech jikonde noko mon nyaka malo hapa ni wachna tieko Aaron, si nichelo baba.
Into to nichelo. Itwo ni lal, bok inyal lal kok ichiemo. Eh, ing'e nyaka ichiem chuth to nyaka sani mama oseyie ni bedo jathum kose pod ok odwa winjo wach thum Eh, mama oseyie mama nodhi moyie nikech koro noneno ka Okay, kum gima nokuongo gima nomiyo yie ka nowinjo nadhi e interview moro e radio. Mm. Koro konyisa ni ng'e ni nyathini dhi e radio, ne en Dala FM. Nyisa ni mm. nyathini dhi e radio ni eh ada gombo winje. Mm. Chieng' no nokodhi e kibarua. Mm. Mowinja ka wuoyo kama mama mose. Okay. Kanyo nowacho ni eh nyathina ka thume migoyo, ka ober to goye. Mm. E, mama noyie but uh, ayo marach mama nonindo last year. No, mm. wan gi baba. So wan gi baba. Yeah. Mm.
Ntie pado mane igolo iluongo ni simple girl. Yeah, simple girl. Ma nyako mane ma simple? Eh, to niwere wae. Okay, simple girl king'iyo kata kaka ondike, simple en ng'ama simple, ng'ama onge weche mang'eny, ma kata kisero kawuono to yie kiny, Eh. kata ochandi, but gige gigene gin simple. Okay. Eh, ok obage ni obage ni kama. En nyako ma bende tije yot. Koro nang'iyo ni nyako ma tije yot, nyiri mang'eny tijgi yot. koro mondo mi na nok anyal luongo nying nyiri te mane tijgi yot koro naketo ni simple girl itudi nyiri te tijgi yot ma tijgi yot ok te qualifications characteristics, uh, characteristics mag nyithindo ma nyiri minya wacho ni nyathi jungu ma to agotik gin kaka mage ing'eni luwore gi kaka ipenjo ka an ka en an koro in Ewa. personally Okay, wang'ini sani nowadays wang'iyo mafurumbanya.
Ah, wadhi adhiya next. Eh, Eh, mane ma nowadays wang'iyo but chuny ng'ato ok inyal ng'eyo nyaka ibed kode machiegni.
okay.
Jajuok oidho juok. Kasto juok ogoye piny.
Ang'o mitemo wero kae Aaron C? Okay, the story mar song ne awuoyo kuom nyako mane yani naloso wer mar nyako mm. machalo gima ne une relationship kode mm. to weyi mm. koseyudo ng'at machielo koparo ni ng'acha ber oh. mm. to ng'acha ne nojuok okay. koro ng'ama noweyi ni mane en jajuok okay. koro dhi idho juog cha kopano juog cha jaber no juog cha ber kata omewo moloyi okay. koro juog cha dhi goye piny anamtenda no. Ah. timone timbe mok ni timnega mm. koro dugo realize ni eh Kara ng'acha ne ber berie molo ng'ama an godo sani ni. Koro nadhi apare gi sigana mane iwachoga chon, nojuok oidho juok to juok ogoye piny. Koro awacho ni kara ojuok mane oweya ni, jajuok mane oweya ni odhi oidho juok cha to juok cha ogoye piny. Okay. Koro openjo ni kara ng'ama en jajuok, en koso ojuok? Unahepa bike unagongwa na gari. Yapo. Mit mar atari Aaron C. Future mar Aaron C chalo nade king'iye gi tarubini mari? King'iyo ni Aaron C dhi bedo kanye higni adek abich mabiro ka? Aronse dhi bedo a very big brand mm. kaluwore kaka atemo tiyo e ground odhi bedo very big brand then Aronse dhi bedo jathum ma ji dhi hero sana mm. kendo odhi bedo jathum ma kata kapo ni ok ada wacho marach yes. kata kapo ni Lin nowere gi ng'ato mm. to Aronse nyalo wero ne wend hera ma gidogre oh. oh. eh. koro mane matemo Lin,
Awacho acha ni just Koro example. ka wera gi ng'ata manyi. Ok imanya.
Winj wende. na. Iwinjo thum. Oh, Eh. okay.
Eh. Eh, Winj wende na tinyalo dogri gi ng'acha. Koro nikech kik ibed jajuo. Oh.
Maidho juok. Nyathi jalejo, nyathi Ero, jalejo. eh, nyathi. Eh, Nyathi nyalejo. Nyalejo, Nyalejo. mani wero ni endi. Aparo ni en gi two weeks nyaka nigole. Yeah. Nyathi nyalejo notimi ang'o? E- en achiel gi jajuok oidho juok no. Oh. mano is the other name Nyathi nyalejo.
obagi donge I
see. Okay, nyathi Anyway.
nyalejo en nyathi ng'ato kaka min gi en nyalejo oleme Okay. lejo lejo maria Oh. koro ing'e nikech ka iluoro mari imiye luor moro ok inyal luonge gi nyinge Okay. Eh, koro nying mar nyalejo nong'ere sana koro naloso thum nyathi nyalejo Yeah. ka watieko mapiyo piyo kabisa nikech time aneno ka korumo eh, kaka iyudi e mbui mafans magi nyalo yudi gi nying mane anana gi just single name aron siwo nyasembo mm. eh, kamora mora sani wende nanie mdundo kila mahali mdundo boom plays mm. skiza tune unaweza ka ngoma zangu tiktok facebook youtube niko an kamora mora Alright. gi nying achiel mar aron siwo nyasembo mm. erokamano kuom uh, biro e studio mara mogi aron siwa mor kodi ahinya kendo wan wakwayo ni hawi maber eh, eh, tiji mar thum ni endi ang'e ni ok oyot lakini keta keta kinda donge erokamano bit mar atari nyakoro mogi jong mana kaka ineno eh, ondik e screen kaendi aron siwo nyasembo kamoro amora platform moro amora follow listen to the music share gimoro amora kamano e kaka wasupport ma eh, artists kata wasani ma limo e studio kaendi wadwa ni wadhi waywe matin kwaduogo bang' thuolo machuok wantie kod aroki b headquarters wadwa ng'eyo ni headquarters ni en headquarters mar what kik idhi mabor